Mweya vanhu vakasiyana siyana madhuzu nembinga shaa. Nyika iri kunaka.
Nyika iri kunaka shaa.
Vado boys vakatiri pa ezneneka. Ah, ndati mugwaburo mangu makatomeja kuda kutono neche kunotsvaga rimwe zisinde rekuti ndopinda kati nangani. Ko zvikuita edhe ko zvikuita edhe munhu zvaona. kwangu mawani
uri kutakira chincheka cheka changu sara kuti hako wacho anzi ndokupaza
akaipa mfesi hanzi chincheka changu sara kutakwa
slangu wapana uzongodzoka nemix yechamba bamaiziya

chikafu chinonakidza kudya vanhu vakawandandimwe hangu mvura chete There we go.

Soba zeni inopedzera yakutoita kuti mwana aite addicted jeka. Because slango kakona kuti nini akatozarira kuti vake vasidi. Akatouya akatomudyira mari yacho ese. Akafana kuti imwe plan kaoje apa tiwe bomira bwarwa zviri so bwato ngamera mero kaona kavarira wakuita cha.

Padoc ndatodzosera Jeff Jeff. ndakarekenwa but handitadze kuziva chinonaka chamari iwe iya varasika zvechinonaka yo mani chibzidija chakatotikoshera waiziva akuti zvekunyepa akodocheka chakusara kadozino zidobenya waiziva apa kana maindoramba apa kana nini anotaura

obvious anenge ari mawani vachinzwisisa so ngatimirire at least 10 minutes tozobuda iye anenge afambawo tikazonoka tabuda isa tinoda tisi kubuda mawani yeah so wait and mm, secret Okay. Don't tell anyone. I won't, I promise. Mm. Mudzoka utongori mumusho zvako nyangana chaunacho kuti chikuteta zigwa drive zendara

atirachorepapanasombowatira chakanoti uona chiuza kozi uona kaidrive ndingakwanise kuswera kana second yekero mdhara ndinge ndatoma one

beki totenga nei totenga nei nei wangu aushaye kazi yaye watumwe mbomira zakuti kapa boys alright inini boys ka indokwanisa kurarama nechamba alright mm. pasina mm. pasina chamba mm. ndirarame zvakanoita takano inini ndakanoburitsa mapush iwo kanoburitsa hit iwo kanoburitsa brukwa

unozonyondibvera eh?
oresa kuda mari tipedze dhiri
It's an action.

kaTV kaye kakazongona kuti buritira katuni ndaiti watazona tengesa tengesa apa ngwaza vachure chiko iyo ah, iyo zvachite zvachite ko avatira sei kwatidye kadu avaise ah iwe iwe wakuda kutambira kunonyudzisa mukana manje wanzwa iwe ungatotora yana chiri mashure zvoiziya usadongorere dongorere ka ingoenda wakanyara kade kanoita wena
Thank you.

Ah, pamba pari right zvangu hameno kuti paswera sei kwamanga mungu. Aha, kwani komadza yatsaya kana kutangira nzo nemupini kuti pamwe zvinoita. Haiwa ndizvozvo zvoda kungoshinga chii. Ako kashiri kasingapambe akanonika tikasadaro ah tingararamiswi. Ndopanobva kutya kwacho. Ya ichokwadi ndizvozvo ah kuna inofurira ivetewe. Haiwa. Mhm, ah shuwa. Ndimi zvenyu maungoswerawo nawo vasikana vane vakomana awa pamba. Ya, taswera nawo. Handitika, ah ndizvozvo. Ya koma vamati mm kuenda. Ah.
Hapana. Ah. Oh.
Kunda ndaona sola ichiri panze apo mukomana ndati apinze sola Awo ko ari kuitiko ari kupiko mumba muno mava mati zizi kushaikwa kana munhu kana wani ko vakomana ava vaenda kupiko vasikana ava nemukomana vaenda kupiko vangobuda ah vabuda vaenda kupi havana ah, kumbotaura kwavanga vachienda
pamabva mataura muchikakama kuda isioni naimeni namusikona kuti muri kungotendera panzvimbo imwe muri kungotendera vanhu wanise mbudzi nedziso rimwe naini Havana kumbondiudza kwavanga vachienda. Aiwa havatadzi kukuudzai kwavanga vachienda ka izvozvi dzangu wai so this time sooni ndinososvika komusikana mudiki waari kupi ndibvunze iye because ndiyo ndo mazuva ese ndosvika ari pana pahana kwaanomboenda handiye ari kupi vabuda wese nasisi seimi muri kukakama saka ini ndiri kuona kuti aa zvepano ndiri kuona kuti aiwa kangembe ukurima kwakudini kwakukonai eh, mota nditaure chokwadi ehe chii chii chiri kuitika pamba panapa ndakati mumwe musi ndichitsvaira mumba ndopandakanzwa sisi rudo vachitaura nasisi chido vachiti vachironga zvekuenda kutachilaini
kutachilaini panapa imi makanyarara muchinyarara panapa ndaitya kutaura ko mukomana ari kuti ari kuti china nazo nenyaya silango ari kuti ine nyaya iyo iye ndio yotaura kuti vari kuenda kuti achina ina mukoma silango vari kuita futi zvemadrugs ah madrugs ah shit man ah mai wee mhuri yangu yaenda musango Mai wee. Ah, zvakaoma. Ah, nazi nazi namdeni shama. Emedu muno mpeta zvatinoda. Tinotombotsara vasina vaiza tomboita tienda nawo fundo nomatengesa. Chobva tatoita mari vaiza. Ndokuza. Nai nai nai nai wesilangu.
Tiani.
Mai we. Na naye wesinangu. Handina roa nezvinhu mai ndiyayo. Zvinhu zvakurowa zvii iwe zvakurowa chipinda pa pa, pa door apo chitopinda. Watorwa nezvinhu ipapa. Handi baba emamuke ere mudhara. Kumuka nguva imweni usiku unorota usoona ingori panze apa una kupinza soona mba zvese zvindakuti usi uite pamba panapa una kuita woti mamuka sei baba izvo zvizvi. Muri kugara pa pa, pa, pa masofa angu netsvina dzenyu idzo dzidzi. Ah, gara pasi. Sorry mdara. Garai pasi. Ne mdara.
Vauda togara pakatonaka nezvamuri kuita izvozvo izvi. Sorry mdara. Nai nai makomana imi chii chiri kunetsa vakomana imi miyuri chii?
Ndiye uyu mdara anondifurira. Anondifurira. Ah, imakomana imakomana imakomana imakomana imi ka. Pamuti iwe iwe ka. Ndiri kuzwa kuti chii chiri kunetsa.

Muzviyezvidi chii chawakapfeka ichi? Ha? Naiwe ndiri kubvunza iwewe kuti zvizi zvizi naimi zvizi zvizi makapfeka ichi? Papana apa. Pana apa ndope makutaura kuti muri kupfeka eh, jumpsuit pana apa. izvi zvinoitwa muchiri kuda zvekugara pano here kana kuti mune zvimweni zvinhu zvemakuda kwomuri kubva shamwari yenyu yomuri kubva kunoona ndeipi michiti nhasi maita mari mune kwemakushanda ndiri kuzviziva kwamamaenda pane nyaya yekuti tachilaini yanga ichitaurika panapa Saka iye muruti handisi kuziva handisi kuziva ko ah, alright alright ndoda imimi imimi mumwe na mumwe ndoda kukurovai zvakapetwa runa kubva muzana roga roga mazvinzwa ka imimi imimi iwe eh, shut up stupid nyarara imakomana imimizi ndoda kuita ndezvekutoti ndoda kutotanga ndakuendesai kurehab ndokutoti nditonyatsa ndofirst ndozodhila nemi kana ndapedza izvozvo right imimi wasikana imimi ndoda kumbonyatsokuzvampurai zvakanaka naka chaizvo imi wakomana imimi izvezvi izvi stupid sumukai panapa mari madziwana kupi kana musiri kuita zvekutachiline kana musiri kuita zvekutachiline mari madziwana kupi iwe kufurirwa kota ndinoda kutongokuzvamburai chaizvo chaizvo muda kutondinetsa pamba panapa handiti aa pana munhu mamuchida sei kuenda kutachienza